That long long letter wey Fekafu don write am and then we go talk thing wey comot for that side for court wey dey call am say tax. Mm-hmm. Countryman, countryman, make we start with this one. Na the Palaba Mazembe dem. The Mazembe dem wey dey dey cause Malabanguru Ngwete. Dey dey cause problem. Trouble dey. You dey sleep for house, you go work, you come, you think say you dey for peace. Why some man dey look you, say make you go work finish, you come, make you collect am. Na wetin dey happen so no countryman, control man. Able body people dem, wey dem say sef dey fit knack skin like you wey dey go knack your skin. But the way say make you knack skin finish, make they come collect am. Mm-hmm. Easy no, join yama yama way, you know, struggle with am. Alain michelle ongolo wey dey 51 years dem don accuse e say na e eh, kwara francois ngulunze and then e kill that francois ngulunze so e take all e thing dem e run neither they don put hand for ye una know that palava we tell una for uh, mimbo man that remain wey we dey sell for that side for uh, some market for um, uh, kwabam wey he dey follow that uh, ongolo the man 51 year that remain dey 62 years so the remain be na big person for he for almost 10 years and plus na he dey comot with the remain he don take now francois he take now mami francois dey talk for him say why i like you since wey i lost my master i just dey so i just dey so he enter that day wey he quarrel that mami francois wey knack that remain kill am dey comot for me mami mami o. Oh. Lovey lovey matter. The men mami mami lovey lovey matter. He make another woman, his sense go down. Na so he start knack am. Bam bam, bam bam. Na so he quarrel that me countryman, countrywoman. They don put hand for he. He be run with Remy all kako them. They don pour am for e, e don go now explain am how the thing pass point by point. Say e pass so, I be dey na so, e go na the way, na so e be wan go so, before I do am for that way, eh na so the thing happen, countryman, countrywoman. When we dey ask ourselves, you dey go tell man say you like key, We know na palava like you wey you like it. Wey the thing wey e dey for your mind na say I wan kwara yi, I take all e property dem, I chop um with am. Hey! Massa. The thing don pass all man for that side for Mimbo man. Na e people dey dey talk say una look out o. Una look out the kind of people dem wey eh, una dey mingle with am. Because Man no know, man no know, eh, man no know, eh. If it go happen so, we na so to attack, we na some killing person, and then he go do it with you now. Uh-huh. If he talk say one, two, three, you want to say he don't finish with you one time. So we must look out. We must look out because that will happen, Mama Francois, if it happen for all man. e no only happen for e but e fit happen for all man countryman countrywoman countryman countrywoman we dey continue with the news for give una the one for that side for cham una know say landslide be happen for day for that falaise e dey for wey e strong e no easy but now so any motor wey wan go pass other side e dey tight because the road e no easy so people dey for that side for chang dey dey young dey dey suffer some people go ngolo dem dey dey go tight for point wey dey dey send na wetin countryman countrywoman dey dey send na this uh, uh, excavator dem for go draw dem move am for inside the tight thing wey dey don tight so na so e dey people for that side for chang Dey get inside difficulties, hopefully dem go do everything for say make dem fix am, make e waka for one way, e go waka fine, make mo all man know how e e be dey. Countryman, countrywoman, we go for that side for Bacham for West Region. Wetin happen for Bacham na wey we dey wan understand. Dey say The traditional chief dem for that side for Bacham, they don call their name dem for some act for torture. That means say traditional ruler they don surely torture some people dem. So image dem dey comot. We dey see image dem. E dey dey say they dey knack people dem. If you dey talk something, you no suppose to argue. When you argue, they dey domo you very badly. E dey dey say they don domo some people dem because the image wey I dey see am na wound wound dey for people their skin. E show say they don domo dem.

For Sika politics, Fondo, he make up sote, he in-law, he kwara. He turn na trouble. Trouble turn, he go reach for trouble, for play with trouble, they enter. Na so small, small, they go move the parliamentary immunity. After they move am, they take him go for Ngata, and then for do it too, he don't go under six feet. Countryman, countrywoman, another story for we here. Na palava doti o. Doti dey all place. Wara na which time they go move am on, na who go move am on. I say me dey senior people, the way they go move am on. I say Mburu no dey for move am o. Man no know. Man no know, man no know, eh, man no know, eh, yeah. If una see picture dem, wey people don dey publish am, media dem don dey do report for senior mayor dem. Say, Oga Mayor, na una work this, una get for do am so that when una move that dirty, because e dey bring sick mosquito bite na malaria that una get same character wey dey enter for dey can enter heart na other sick than that skin diseases dem people go dey sick plenty plenty for sikadi matter oga dem for mayor for council una try do something make the matter e solve small because

Una know say we just tell una matter for Mama Francois, e never stay. Another matter na say for that side for Yaoundé, insecurity e don pass place. I say e don pass place. Even if na young girl wey dey kidnap am, na pikin wey dey go rape am. Even if na pikin wey dey rape am, na some papa wey e sleep with e e hen. Even if na that one, another one go be wey na the one wey go do this and that. Eh, one go just comot enter Yaounde wey no know Yaounde, they don take e turn e head, carry am go for different side, they dey talk am say they don already rape e, they don do so, that pikin, e no well again, na so e don be, na so e don be. So na so the thing dey for that side for Yaounde. E find say, me Oga Kwata Kwata dem for security for that side, make they put energy, flop energy for fit catch all that people the way they dey do that kind of evil thing dem for that side for Yaoundé because insecurity e don baje for Yaoundé side dey country man country man e no dey like say insecurity no dey all side o but now so the musician wey dey dey sing that song e dey comot na only for Yaoundé Yaoundé di one no do one di one no do do one for Katie Kwaba for Katie Oja for Katie Mimboman for Katie Biemasi for Katie Obli

We go for that side for Cote d'Ivoire. Some matter happen for Cote d'Ivoire side. eh. E name na wetin Julina Jolie. Julina Jolie na some actor. That mean say na some woman wey dey act film. E don kwara That means say e don tell me e dey under six feet now. Wetin happen? That is the question. Grandma enter for the matter. Lewa Dede. They eat one cook. The wetin happen? Gas explode. As the gas bottle explode, fire e burn me for third degree. That means say e first skin so e burn his skin seriously. They carry go for hospital. dey turn for dey for hospital turn turn dey try doctor dey try their best dey try their best but i think say the fire bin don burn so tey don touch e some vital organs dem for inside e eh, jolina julie e no survive e kwara for warapita after e receive that plenty burn dem for that gas wey e burn e i remember some cases some boys sometime wey be wan fry na chicken fire too e burn him for inside e kitchen better wey e family member dem go do investigation dey talk say that e own fire no be be na simple fire say be go put him hand for some place because e be wan get money like e uncle So dey give condition, e say problem no dey, e take all the condition, na it that Sunday wan go put uh, fowl for fire, for fire, fire just brrrr, e burn him, e no burn same kitchen, but I no know, I no talk say na so e happen with uh, Jolina Jolie, Jolina Jolie own,

people dey say well that mean say dem never oh na im that white smoke comot yesterday i will hear abimus papam and as abimus papam enter we see the new pope the new catholic pope im name na robert francis prevost e be america wey dey born him for chicago but e get a peruvian background yes Ebi dey work for Peru. Na the coach wey die, uh, the pope wey die, sorry, wey dem dey call say uh, Pope Francis. Na he take kick am for Rome. Na he died for 69 years. He be the first American citizen wey dey be pope. He be uh, Bergoglio be be na the first American, that means say Southern American citizen because na Argentina he comot wey be be pope. So na American people don't get their own pope. He go turn around so tey he come for Africa. Now the question that we dey ask am. Because the way we dey look am, European they don already be pope. America don't be pope. South don't be pope. Sometimes wey you go reach sometimes wey you go hear sometimes na Asian pope or na African pope. Africa go reach. People they ask the question. If una look am plenty people they don't vex. The vex they say now what it is. why e be say africa no fit be pope oh no be wa concern wa concern na for give una the information i hope say na only catholic dey dey complain because if you no be catholic then you dey complain so and then i no know the reason wey you dey complain then you need to just convert for go be catholic one time countryman countrywoman na so the thing dey for the matter wey reach for pope his skin Ndamba. Palaba Ndamba, we go start with the one. Uh, Fekafoot and Samuel Etofis, they don't win another process again against them. Kaji Sport Academy, we carry them, they go for court. For that side, for court for sport, for Lausanne, for Switzerland. He talk say, They don't put them for division regional regional division two because say they be the play and then they no be get enough license them they they complain fika food and regional league for littoral you know look into the matter. Kaji be organized last year for year press conference for some hotel wey no far from this place He talk for that press conference say he subscribe for 48 license wey player only 12 comot and then e dey difficult for him for the continue so so na the reason wey be absent for match dem because we get player the way they correct regional league eh, commission for homologation and discipline be sanction

una go court na there wey you receive the thing like say na na some concert that means na spectacle na so they dey call am for afransi countryman countrywoman e turn turn turn turn na either bam on the seven verdict comot yesterday wey all man no see am fecafoot don win eto don win kaji sport academy and then the sanction wey regional league e dey give am for kaji sport academy e remain e no change wetin change na say Kajispo Academy go pay 80 percent for the expenditure for the case where uh, eh, all expenditure wey Fikafu don't spend am 80 percent for the court case first. Fikafu go complete 20 percent. Again, e never finish, they sanction them say they go more pay cash because that 80 percent are for court where they go pay directly.

Na so the matter dey, countryman, countrywoman. Man no know, man no know, eh, man no know, eh, yeah. Uh-huh. Neither Fekafu don write some long, long letter. Inside the long letter wey Fekafu write am, they try for explain am wetin take place and how the judgment go on. explain now point by point point by point point by point and then for the ending people dey not see as say they begin reason and so other dey say but even na so why they no be say they discuss with kaji because na kaji be train eto and then eto no suppose for dey do so with kaji because kaji don do so do so if una say una wan modernize something una go for modernize am and then make animal respect the rules if some people dem dey wey dey no dey respect the rules damn say no one say make the thing go ahead ahead so na so i think am and na so e look am like say e dey like say e go be like say the way the thing dey look like say e be like say e be dey na so countryman and countrywoman e go pass so kakafood don explain am kaji don lost and then all the other one dem systematically wey dey don cut book for palaba for eto state dey carry am go for court dey don lost.

Una na na the number three time this wey dey go finals for competition the way e dey take place for Europe. 2017 e reach finals with the Ajax Amsterdam. For that final e lost am e be finalist. 2023 Onana reach for final

He don win trophy dem na only we club but that major trophy dem for Europe una na never win no one so we dey wish you good luck say may win that trophy dem na so e go take place and e go be na happy thing for you for all family member dem uh-huh. and then for all your supporter dem because you get supporter dem too so for your career now na number three time this wey dey reach for finals for Europa League and Champions League combine. Europa League as I explain am for una two thousand and seventeen with Ajax Amsterdam e no win. Champions League two thousand and twenty-three with Inter de Milan e no win am. Two thousand and twenty-five e dey go now for wetin

Wetin be the tori wey e dey now? Na palava Mutumbu with the artist dem wey dey dey sing. Charlotte the Panda, e be go live. Live. E talk about e life. E talk about plenty plenty thing dem. And then people dey be talk say, oh, e don chakara with him massa. E don chakara with him massa. Na so the thing dey. They don already chakara. Eh, they no dey work again. You know the work for that way. Hey, they not hey people them to talk talk past place. Neither for that life. Hey, massa be dead. Hey, massa talk say no one begin. You know what I mean? Me they leave you. You know what I mean? They talk about you because you know you know one day over showbiz matter. You know one day day. Shall I tell you say you dey so you no get choice oh. you no get choice dem must still talk about you because say eh, you know the matter wey the matter dey na so e dey so he talk am he explain am he carry am he show some of the pikin dem people dey see am anyman confirm am say confirmation confirmation dey confirme e take place na that e happen so and then

some blogger wey dem dey call say Fuchor, he say Maalox dey pretend say na he be king for the road, say na he be uh, gangster rap, rapper, but he be, he be he be very emotional. Any small thing they wan tell you, he don touch you, he don touch you. He no get, he no dey calm because man wey na gangster, he no dey shake for anything. No be na that kind of thing dey make he dey shake. He say he don block you. because say no like the reaction dem for for e page na future na future dey talk that one eh say he love na tyranny he no dey wan share when he talk something he wan can talk against ah na mungurungwete na problem na wahala wey dey create am for you na so uh, future he talk am and then e get the other one wey na some tiktoker wey dey call it say celeste victorian wey i talk say so you don block me e dey still talk na palava my locks say don you don block me for sika say i comment and eh, i post e don block am na so e dey country man control man e no wan hear either one for the uh, social media you must get that thing wey dem dey call am say kajo eh

Celeste Victorine, they tell me say you do wetin say distract okay the say you wan make me for inside distraction for palaba crusade and say you wan uh, record me for do wetin wetin damn say na fear na fear say that celeste victorine e dey wan record something for put am for social media so the man e no wan tayi na the reason wey e dey run uh -huh. say the thing happen for the way wey the thing go happen for the way wey e happen then malox e talk say i no wan tell me i no wan make you comment i no wan be for i no wan come for your life for tiktok i no wan do this because the way the matter dey look like e dey dey say una don go join for put me trap okay na so the thing dey happen countryman countrywoman